भेनाइ जरूरियो छै मुँह भकुआएल लागैए आइ भोरे उठि गेलिए किए उठि गेलिए सेहो बतबै छी रातिमे एक्साइटमेंटसँ नींदे नहि भेल कहबै कै चीजके एक्साइटमेंट तऽ आइ हमर परिवारमे एगो नया मेम्बर जुड़ल जा रहल अछि कोनो धियापुता नहि आबि रहल छै बतबै छी एक्चुअली पिछला तीस सालसँ पप्पा सब जे व्यापार करै छथिन ओ बाबे स्टार्ट केने रहथिन वएह समयसँ तऽ ओहि व्यापारके सङ्गे सङ्गे ट्रक सेहो सञ्चालित करै छथिन आओर ट्रक सञ्चालित केनाइ कोनो छोट मोट बात नहि छै अहूँसभ बुझिते हेबै तऽ वएह ट्रक सञ्चालन करैके क्रममे आइ एगो नया गाड़ी हमर परिवारमे जुड़ि रहल अछि मतलब नया ट्रक हमर परिवारमे जुड़ि रहल अछि तऽ वएह ट्रक आबि गेल छै गाँवमे पेट्रोल पम्पपर लागल छै कनी देरमे पहुँचतै घरपर तऽ वएहके एक्साइटमेंटसँ जल्दी उठि गेलहुँ हँ पूरा दिनके ब्लॉग देखायब ओजका गाड़ी एतै अनलोड हेतै फेर ओकर पूजा पाठ हेतै फेर मन्दिरपर सेहो पूजा पाठ हेतै सब चीज देखायब बनल रहू ब्लॉगमे बहुत मजा आयत ट्रकवला मैटरमे सबसँ बेसी इंटरेस्टेड रहै छथिन हमर मझिला चचा हुनका बड मोन लागे छै जेना रोहन यऽ गाड़ी घोड़ा के मामला में इंटरेस्टेड सबसे बेसी इंटरेस्टेड हुनके मोन रहे छनि कि और दूटा गाड़ी लो लिअ और एकटा गाड़ी लो लिअ पापा कहे छथिन धू आप टेंशन नहीं लिअ जते या काफी है लेकिन चचा के मोने नहीं माने छनि हुनका होइ छनि कि और ल लिअ आ मोन तऽ हमरो सबके नहि मानैए हमरो सब कहैए कि जते बढ़े नीके छै किएक तऽ एक जगहपर जहन लागै छै सब गाड़ी लव लक्ष्मी मोन खुश भऽ जायत देख कऽ ट्रक आबैमे छलै समय तऽ भोरे जे उठलियै हँ तकर फायदा उठाबी ने हैया एलहुँ हँ खेत खलिहान घुमै लए अपन कनिकबा देरके इन्तजार आओर गाड़ी आबिए रहल छै जकर इंतजार छले से आबि गेले चलू सीधे लऽ कऽ चलै छी इंतजार खत्म भेल देखियो पूरा गाड़ी लग रहा है ना चकाचक ई प्यार हमरे सबके प्लानिंग छै चाचा सब पहले छोट प्यार लिखवाबै छलखिन एहिमे लेकिन आब हम सब पैघ लिखवा देलियै क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा कहै तऽ छियै लक्ष्मीके शुभ शुभ माने ढाला कर रहल छियै एगारह गो रुपया दक्षिणा दऽ दियौ एगारह गो रुपया दै छै ने चलू दऽ देलहुँ खोलू एगारह सए भेल कि एगारह गो रुपये हैया नगिंदर पाय मांगे छथि एखने लगता लत्तम जुत्तम परम सुखम आब जा रहल छी कनि सैलून हैया केश दाढ़ी के कनि छटवा लै छी नहि नीक लागैए पहुँच गेलहुँ हँ आरू मैन केयर सैलून नेहरा पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में चलू चले छी अंदर एखन जस्ट खुलबे कले हैं सैलून कनि साफ सुथरा केला के बाद एगो दाढ़ी बनेथिन बाबा के ओहिके बाद हमर काज शुरू हेतै बैस गेलहुँ सीट पर केश दाढ़ी पंगा कऽ तऽ आबि गेलहुँ हँ आब जा रहल छी स्नान करै लए हँ जानकी चचा ओतऽ नया गाड़ीके प्रसादीके मिठाइ लै लए देख लिअ हमरा गाँवके जे फेमस बलसाही छै वएह ले ले एलहुँ हँ ओहो दिन तऽ हुनका कहने रहियै हँ ओहो दिन कहने रहियै आइयो कहै छियै इएह लऽ लेलहुँ हँ मिठाइ पूजासँ पहिले गाड़ीके धुलाइ भऽ रहल छै गाड़ी धुआई कर रहल छियै यौ किया कऽ रहल छियै नया चैसिस का साथ गेलन बड़ी चहर गेलन तऽ धुलाई नहि करबै तब ने पूजा पाठ होतै हाँ हाँ धो धो धोआ तोआ के गाड़ी फेर अंदर आबि रहल यऽ गाड़ी लागि गेलै हँ पूजावला पॉइंटपर हमरा तऽ सब गाड़ीके पूजा एते होइ छै गेटके सामने पूरा मुँहे ठाढ़ होइ छै गाड़ी आ एते पूजा होइ छै देखियौ दीदी आबियो गेलै प्रसादी लऽ कऽ आओर सब आबि रहल छै आबि गेलै हँ पूजाके थाली हुआ प्रसादी आ पूजा हैत शुरू आबि गेलथि हँ चाची पूजा शुरू भऽ रहल छै

बहुत खुश छी एतुका पूजा तऽ भऽ गेलै सब चीज भऽ गेलै सब प्रसादियो खा लेलकै आब साँझमे जेबै हमर सबके गाँवमे मन्दिर छै बजरंग बलीके बहुत फेमस हमर सबके कोनो भी शुभ काज होइ छै तऽ शुरुआत ओतहिसँ होइ छै बजरंग बली स्थान ओतऽ जेबै ओतऽ पूजा हेतै गाड़ीके बजरंग बलीके पूजा हेतै सब चीज देखायब बनल रहू साँझ भऽ गेल हँ

जे पूरा गाड़ी देख रहल छी अंदर से बाहर तक सबटा दिमाग रोहने बाबू के छनि कोन कलर हेतै कोन स्टिकर हेतै कतऽ की चीज लगतै तीन दिन माथा लगेलिए कलर खाली आउ कलर ले तीन दिन माथा लगेलिए माथा लगा के ई कलर चूज केलकै एखन एहि एरिया में गाड़ी एलै हँ सब इएह पूछे छै कि केना तू बना लेलक ई गाड़ी हो रोड हमहूँ किछु योगदान देने रहिए ओहिमे

चपा जेतो एमे पूजा पाठ भऽ गेलै गाड़ी के जा रहल छी घर देख लिअ ट्रक के मजा आबि गेलहुँ वापस घर पर गाड़ियो होइया देख रहल छियै इएह के संग कऽ रहल छियै अपन वीडियो के एतऽ खत्म अगर हमर वीडियो अहाँके नीक लागैए तऽ वीडियोके लाइक करू चैनलके सब्सक्राइब करू आओर फेसबुकपर फेसबुक पेजके फॉलो करू आओर जतेक तक भऽ सकै वीडियोके शेयर करू थैंक यू सो मच जय बिहार जय मिथिला